Essalawmaleýkum eziz watandaşlar, mähriban ildeşler, eziz doganjyklarym. Hemmämizem Adam ata Hawa eneden gaýdýarys, şonuň üçin hemmämiz doganlarys, dostlarys. Näme üçin nika gyýylýar? Doganlyk arany açmak üçin. Oglan bilen gyzyň ýa toý edenden soň Jahil jubalar toý edenden soň ol nika gyýylýandyr, musulman nikasy. Şol Adam ata Howanydan gelýän nesiller bolansoň bulaň hemmämiz bir dogan. Şoň üçin hem şol doganlyk arany açmak üçin hem nika gyýylýar, är, är aýal diýlip yglan edilýär. Dogry dälmi? Ömrüňiz uzak bolsun doganjyklarym. Size ýollaýan, ugradýan goşgularym köňlüňize gurbat bersin. Ömrüňiz uzak etsin. Sizi, Beýik Alla, görer gözden aýyrmawersin. Oba, göz, göz diýmek bir öwre. Eziz doganjyklarym size ugradýan goşgularym ömrüňize ömür goşsun, janyňyz sag, başyňyz belent bolsun. Ana nesip edenden öňümizdäki aý fewral aýynda nesip bolsa hany Işallata türk hawa ýollary muna açylyp başlady. Ýagny Türkmenistana gidip başladylar. Martda-da bar, nesip bolsa aprelde-de boljak. Garaz gitjekler sag aman gitsin ýurdumyza öýlerine gowuşsynlar geljekler gelip işlerini dowam etsinler her kimiň ýürek arzuwlary hasyl bolup nesip bolsa inşallada öýüňizde diňe ojagyňyzda toý bolsun toýdada biz bolan nesip bolsa gadyrdanlarym bolgun ak durmuşyň ajap zynaty başarmasaň tiz garrarsyň doganym. Sarsmasyn hiç hemme ömür ganaty Başarmasaň tiz garrarsyň doganym Durmuş kalba agram salsa bildirer Ykbal kä agladar käte güldürer Gaýgy garra zyýandyr gusly öldürer Üns berseň tiz garrarsyň doganym Janyň sag ha gowşatmagyn gaýraty Kim näme diýibersin görmegin gaty, Göwne alma her nä gepi gyýbaty, Başarmasaň tizgarrarsyň doganym. Gepiň edýän, abraýyňa köýýänler, Sençe ýok ol, şonuň üçin diýýänler, Beýik Alla ýylgyrýan söýýänler, Ýylgyrmasaň tizgarrarsyň doganym. Pendim alsaň aýdýanlarym başar sen. Saglyk bilen uzak ýyllar ýaşar sen, haýyş edýän, geň bolman basar sen. Basarmasaň tiz garrarsyň doganym. Ähli zady ölçeg bilen ýöretgin. Ak kalbyňda hakykady döretgin. Ilki bilen şu saglygyňa seretgin. Seretmeseň tiz garrarsyň doganym. Ýylgyrypýaň, eger duşsa kynçylyk. Sebäp daş-töwerek göre synçylyk, aljyrama, bolman bilmez kemçilik, Sen ýeňmeseň tiz garrarsyň doganym. Başyň çyksyn ähli gowy işlerden, Ýamanlar diýip galmaýber dişlerden. Gowy ýorgut tapjak bolgun düýşlerden, Ýaman güman tiz garradyr doganym. Herki günde mydam belent başda bol, Gowulara hökman galam gaşda bol. Agyr pikir oýlanmakdan daşda bol, daş bolmasaň tiz garrarsyň doganym. Öten ýowuz güni ýadyňa salma. Her kim öňe tarap, sen yza galma. Her bir sowuk gepi göwnüňe alma, göwne alsaň tiz garrarsyň doganym. Kalbyňdan aýyrma hernä şüküriňi, Hak Allama eýle ähli zikriňi. Gowy niýetlere jemle pikiriňi ýagşy niýet päliň bolsun doganym. Başyň aýrylmasyn hiç wagt gowlukdan, üstüň hoş habardan dolsun şowlukdan, öň ömrüň dowam bolsun agtyk çowlukdan garramaga şu wagt tapma sen doganym. Saglyk bolsun başda tyllaly, gaply. Goý şygrym gönüksin size kän baply, Sizi doga okar bäşim lebaply. Türkmenim siz ganym, ganymsyňyz doganym. Ömrüňiz uzak bolsun gadyrdanlarym, janyňyz sag bolsun. Size ugradýan goşgularym siziň kalbyňyza medet bersin, ömrüňizi uzak etsin. Hawa, aýdýalar-a, Şu gepiňi gybatyňy edýärler seň ýaryňçada ýok olar. Seň gepiň gybatyňy etseler gowy begent. Oň gazanan sogaby saňa seň günäň oňa gitjekdir. Allahym kalbyna şeýle buýurdy. Soň üçiňizem doganjyklarym ömrüňiz uzak bolsun. Iki gözümiziň iki gözümiň birisiňiz, başymyň täjisiňiz doganjyklarym. Janyňyz sag bolsun. Islän goşgularyňyzy menden alyň nesip bolsa. Ömrüňiz uzak bolsun. Başardygymdan hyzmatyňyzda doganjyklarym.